Bonġu tfal, hemm xand Audrey hemm f'idejha? Rocket.
Hmm.
X'taħsbu għalfejn għandha rocket f'idej Audrey hemm?
Għam dak tip ta' rocket tajt. Hmm. Imma jiena f'idejja għandu wkoll il dan it-tifel. Tajt fiex jidħlu mela ir-rocket u dan it-tifel. Hmm.
Ġok tip wieħed. Qegħdin ġok tip wieħed tajt. Tridu naraw daqsxejn mela xi ktieb għandna llum?
F'idejk, Julia Lane. Ħa naraw daqsxejn il-qoxra tal-ktieb qabel xejn. X'qegħdin naraw hawnhekk? X'qegħdin naraw fil-faċċata tal-ktieb?
Stilel.
Għandna stilel. U qamar.
U qamar. Iva, infatti jekk tinnutaw, fuq il-flok hawnhekk hawn rocket u jiena erġgħu rjunna ftit Adrian. Ir-rocket li jiena għamilt, għamiltu kemm jista' jkun jixbaħ lir-rocket li għandu fuq il-flok. Min taħsbu li hu dak it-tifel? Gabriel.
Gabriel?
Hmm. Mela naħseb għalhekk jiena għandi kemm rocket u kemm tifel. Infatti l-isem tal-ktieb kif qegħdin taraw huwa Gabriel u l-flokk tar-rockets. X'qed naraw iżjed fil-faċċata? Mela, apparti l-Gabriel u l-flokk tar-rockets. Aw x'hawn tajt hawn fuq. Hmm, daw xi ġugarelli ta' Gabriel tajt? U għaw fuq, għaw xan hawn fuq. Astron astronauta.
Hmm, taħsbu li Gabriel jixtieq isir astronauta la jikber? Le.
Għaw xi ħadd jixtieq isir astronauta? Le. Xem tajt, eh, fl-ispazju, xem tajt. I'm falling rocks. Ikun hemm ġebel, iva, kbir, fl-ispazju, apparti kif għedtilna l-ewwel inti, pjaneti u stilel. U qamar.
U l-qamar, tajjeb. Hawnhekk apparti t-titlu tal-ktieb għandna żewġ ismijiet oħra. Hawnhekk għandna l-isem ta' Rita Saliba. X'għamlet Rita Saliba? Benġiet.
Le, Rita Saliba hija l-awtriċi ta' dan il-ktieb fil-waqt li l-illustratriċi hija Nunita. Nunzja, skużawni, Nunzja. Tajjeb. Indawwar fuq wara bħalma nagħmel is-soltu. Ħarsetta!
Ebek wara nista' nsib il-ħarsetta u naqra. Gabriel ma sabx il-ktieb favorit tiegħu, dak tar-rocket li mqareb li dejjem idur fl-ispazju. In-nanna ħadmitlu flok bir-rocket fuq quddiem bħall-istampa tal-ktieb. U kif lanqas hawn ma deher ir-rocket? Hmm. Għandna qisu tliet affarijiet li se nsibu fil-ktieb. Tridu x'nibdew ħalli nifmu aħjar il-ħarsetta fiex tikkonsisti mela. Iva.
Tajjeb, mela. Ma nibdew ta' fidejk, fidejk Gabriel, insomma. Hmm. Barra kien il-Bard. U l-Papà mhux se jieħdu l-bandli bħal kull nhar ta' Sibt lil Gabriel? Se jmorru għand in-nanna. It-tlett iħbieb ta' Gabriel, Alec, Orsinu u Ġaffa tgeddsu ma' xulxin fil-basket. Kien baqagħlu ftit wisqa biex ideffes il-ktieb favorit tiegħu, dak tar-rocket l-imqareb li dejjem idur fl-ispazju. In-nanna tgħidx kemm taf tgħidilu l-istorja, iżda l-ktieb ma seta' jsibu mkien. Anke għalhekk Ors u Ġaffa ħarsu lejh inkwetati. Forsi n-nanna tafha bl-amment l-istorja u l-istampi narawhom f'moħħna, qalilhom Gabriel. Hmm. Daw it-tlieta min huma? Għalek, Orsu u Ġaffa tajt. Il-ġugarelli ta' ta' Gabriel kienet ikellimhom mela hux. U fej poġġihom hawnhekk? Il-basket, mela fej kien sejjer Gabriel? Kien sejjer għand in-nalla u kien se jieħu ftit ġugarelli miegħu. Però x'xtaq jieħu wkoll miegħu apparti dawn it-tliet ġugarelli? Xtaq jieħu l-ktieb tar-Rocky. Imma seta' jsibu? Le, imma għalli jekk in-nanna tafa bl-amment. Iva, mela n-nanna soltu kienet taqralu storja minn dan il-ktieb tar-Rocky timqareb. Imma llum li sejjer għand in-nanna ma seta' jsibu b'xejn. Allura kien qed jittama illi forsi n-nanna tafha bl-amment l-istorja u tkun tista' xorta tgħidlu l-istorja u hu sadattant joqgħod jimmaġina l-istampi illi hemm fil-ktieb. Issa naraw. Ħa nieħodlok ir-rocket sadattant ħalli tkun tista' żżommilna lil Gabriel. Fejn ġi tajt? Wasal għand in-nanna? X'taħsbu li qed jgħidilha Gabriel?
Jekk tafx tirrakkontalu l-istorja tar-Rocket Blamet, ħa naraw daqsxejn x'qed jgħidilha. Għand in-nanna Kien hemm riħa tfuħ ta' gallettini jinħmew fil-forn. Hmm, min iħobbhom il-gallettini?
Kulħadd naħseb hu, anka Gabriel. Daqt ikunu lest il-gallettini? Qaltilhom in-nanna, noħduhom ħin it-te. Nanna, qalilha Gabriel, insejt il-ktib tar-rocket. Hi, ma nsejt xejn ta'! qaltlu n-nanna b'idejha ma' wiċċha. Għax jien tlabtu lil mamà! Mela fejn kien qiegħed dan il-ktieb? Għand in-nanna stess! Mela mhux ta' b'xejn ma setax isibu Da Gabriele il-ktieb, għax il-ktieb, fl-aħħar mill-aħħar, kien diġà għand in-nanna. Tgħid għalxiex kellha bżonnu n-nanna l-ktieb? Tgħid, riġitu minn qabel biex tipprepara xi ħaġa biex taqra minn fuq u. Ħa naraw daqsxejn għalfejn riġitu n-nanna l-ktieb. Jemmu l-ktieb, qed taraw il-ktieb. Sibni ħiksna. In-nanna qabdet lil Gabriel minn idu u ħaditu ħdejn il-putruna favorita tagħha. Ġeqoffa kienet iżżomm kobob tas-suf u labar biex taħdem il-ġerżijiet. Mela x'kienet tħobb tagħmel in-nanna? Kienet taħdem is-suf, eh, kienet taħdem is-suf għalhekk kellha qoffa mimlija labar u suf, kobob tas-suf biex b'hekk tkun tista' tħit Gabriel qarras wiċċu għax il-ġerżijiet kienu jniggżu kultant. Ġieli ġratilkom li kellkom xi ġerżi tas-suf u kien inigges? Hmm, u forsi ma rridtux tilbsuh minħabba li kien inigges? Imma Gabriel inzerta iva ta' ma tantx kien iħobbhom il-ġerżijiet maħdumin mis-suf. Hawn, ara fejn hu! qaltlu n-nanna hekk kif ħarġet il-ktieb. Tfaċċa l-ktieb. Gabriel ma setax jifhem. Għaliex riditu l-ktieb tar-Rocket in-nanna? U għandi sorpriża għalik, qaltlu bi tbissima sabiħa tagħha. In-nanna reġgħet tbaxxiet tfittex fil-qoffa u ħarġet flokkha ħmar. Ta' xiex taħsbu li hu bħala materjal dan il-flokk?
Il-materjal x'taħsbu li hu? Hmm? Tas-suf naħseb jien. Ħa naraw hux vera tas-suf. Li ħarġitu mill-qoffa. Gabriel ħaqatha. Ma xtaqx jilbes flok tas-suf iniggess. Mela minn xiex kien mal-mamul il-flok l-aħmar? Mill-suf kien mamul u Gabriel ħaqatha ma xtaqx li jkollu flok ieħor tas-suf. Taħsbu li se jogħġbu però dan il-flokk? X'qed jagħmel hawnhekk Gabriel? Qed jitħaq qed jifraħ jisu. Mela minn flok wiċċu mqarras għax ma jridx flok tas-suf jgħat jitħaq. Hmm. Tgħid għalfejn qed jidħaq u jifraħ? Ħa naraw ta. Imma xħin ra l-flokk? Għannaq waħda kbira lil nanna. Kienet ħadmitlu rocket fuq quddiem bħall-istampa tal-ktieb. Mela għaliex għoġbu dan il-flokk? Għax kien kellu Għalhekk għalhekk kellha sonnurtità li tagħmel ir-rocket. Infatti, hi sselfet il-ktieb l-istampa tar-rocket u jekk tħarsu sewwa, l-istess stampa li hemm għall-faċċata tal-ktieb hi rnexxielha tagħmilha fuq il-flokk maħdum mis-suf. U għalhekk għoġbu lil Gabriel, għax la dan kien il-ktieb favorit tiegħu, issa naħseb anke flokk favorit se jkollu, x'taħsbu? Kemm ġie sabiħ! Gabriel ried jilbsu mal-ewwel. Stenna ftit! Qaltlu n-nanna, Għadu mhux lest, għadni rrid inħitulek. Seta' jilbsu mela? Qatt le, għadu mhuwiex lest kompletament, fadallu. Imma la tħit u nista' nilbsu? staqsieha Gabriel. Ta' żgur! qaltlu n-nanna. U tgħidli l-istorja tar-rocket? Kompla jistaqsi Gabriel. U ngħidlek l-istorja tar-rocket? daħket in-nanna. Mel issa ħa jkun komplut, eh Gabriel? Bilflokk tar-rocket hu taqralu l-istorja tar-rocket in-nanna. Taħsbu li ħa jkun kuntent? Ma jonqsu xejn, hux vera? Għandu ż-żewġ affarijiet favoriti tiegħu f'daqqa mela, l-istorja u l-flokk issa. X'waħda din? Qalet in-nanna f'daqqa waħda. Se jinħarquli l-gallettini. Gabriel xtaq jgħidilha li jekk jinħarqu l-gallettini xorta kien jikolhom. Mhux aħjar tħiklu l-flok tar-rockets? Xi xtaq li n-nanna tagħmel? Flok toqgħod moħħha fil-gallettini, eh, xi xtaqha tagħmel?
Biex biex tgħid il-flok tal-flok. Tlestilu, tfittex tlestilu dak il-flok. Ħallik mill-gallettini, surit jgħidilha. Għax hu, anka gallettini maħruqin jiekol. Id nanna ma damitx ma lestietu l-flok. Gabriel kien fuq ix-xwiek biex jilbsu, Malajr daħlu minn rasu. Kemm kien artab? Hm, ħassu jniggez dan? Did-darba le, għalkemm tas-suf ma ħassux jniggez, anzi qal kemm hu artab did-darba. Mar jiġri quddiem il-mera t-twila li n-nanna kellha fil-kamra tas-sodda. Issa r-rocket sparixxa. X'ġara? Ejja fuq wara. Għax il-bis għax il-bsa bil-kontra. Għax il-bsa bil-kontra. Kilb libsu bla doċ. Pero u meta teħares lejħin nifsu fil-mera qed jarah ir-rocket fuq qudiem? Le. X'taħsbu li ħa jaħseb li ġralu r-rocket? Babexa,
martu s-sema. Mar fl-ispazju tgħid, ħarablu minn fuq il-flokk, hekk ħa jaħseb. Aħna qed narawh, imma hu Gabriel, filwaqt li qed iħares lejn ir-rifless tiegħu fil-mera, mhux qed jarah, ir-rocket mal-flokk.

Nanna! Għajjat Gabriel. Fejn hu r-rocket? In-nanna tellgħet idejha ma' wiċċha u qaltlu, Żgur tar ir-rocket? X'qed tagħmel in-nanna hawnhekk? Tiċċajta ma' Gabriel.
Qed tinkif xi ftit, eh? Tiċċajta naqra miegħu. Mela r-rocket li ħadmitlu n-nanna kien itir ta' veru? Leo. Emmijat. Ħat kompli naqra n-nanna tinki ftit. Imma jerġa' jiġi lura fuq il-flok? Staqsija Gabriel. Qed jinkwieta qisu Gabriel hux? Iridu jew ma jridux il-rocket fuq il-flokk? Iridu, eh, iridu għax hu għalhekk għoġbu ħafna dan il-flokk. Mhux għax kien tas-suf imma għax kellu r-rocket miegħu. X'taħsbu hawnhekk? Reġa' ġie r-rocket fuq il-flokk? Ġi, dejjem hemm kien fl-aħħar mill-aħħar, imma naħseb issa libsu sewwa, hux? Imma m'hekk stajtu.
Qegħdin iħitu s-suf huma, raw, qed jaħdmu s-suf qishom il-ġugarelli. Le, le ta' jpupu.
L-astronawta, hux? Ejja ħa nurik kif jiġi lura r-rocket. Kemm ħa gost Gabriel jisma' lil nanna taqralu dwar ir-rocket li kien moħħu biex jintilef fl-ispazju. u r-rocket ta' fuq il-flokk il-ġdid żammu sewwa b'idu biex ma jerġax jaħrab. X'ħaseb Da Gabriel? Li l-rocket kultant meta jfettillu jaħrablu minn fuq il-flokk. Imma għalhekk beda jżomm hu għax hekk ħaseb illi r-rocket jaħrab.

U b'hekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-ktieb. X'derilkom, sabiħ? Iwa!
Gustuż, hux? Gustuż.
Tajjeb, mela, ħa nagħmlu daqsxejn il-Gabrijel u l-ktieb hawnhekk għalissa għaliex issa għandna attività. Mela, ħalli nġib il-mejda jiena sadanittant. Aħna llum ħa nagħmlu rockets. Ħa nagħmlu attività STEM jgħidula, ħa nipprattikaw ftit xi ħaġa differenti. Mela, li jkollkom bżonn biex tagħmluh bħalna huwa stampa jew inkella pinġuha intom kif għamilt jiena, jiena ddeċidejt li nikkopja l-istess rocket kif stajt l-istess rocket li hemm mal-flok u mal-ktieb ta' Gabriel. Tajjeb. Iva, tistgħu tużaw, jiena użajt ehm, kaxxa taċ-ċerejali biex pinġejt fuqha ħalli jkun ftit żgħira oħxon mhux karta rqiqa. Ma ferdini kullu.
Ekku, bat pinġejt u jiena hawnhekk ma jkollniex ċans nagħmlu kollox, imma jiena pinġejt u qtajt il-forma. Tistgħu tagħmlu kwalunkwe rocket, għamilt ukoll robot, issa norruhulkom ukoll dan ir-robot, tistgħu tagħmlu li tridu. Ejja, Issa. tejja Wara li tpinġuh u tlestuh u taqtgħuh, kif tixtiequ intom, dan ir-rocket agħmluh kif jogħġob lilkom, ħa nurikom xi tridu tagħmlu minn wara. Mela fuq wara kif qegħdin taraw, lestejtha wkoll bil-lest. Sibt straw, rajt kwalunkwe straw, u minnha qtajt biċċtejn li huma ndaqs araw kif qegħdin taraw, dawn bejn wieħed u ieħor huma erba' ċentimetri l-waħda. Man-naħa ta' fuq tar-rocket Jiena waħħalthom bit-tejp. Tajjeb, mela s'issa għedna li għandna bżonn biċċa kartonċina jew kaxxa taċ-ċereali, għandna bżonn kuluri biex inkunu nistgħu npenġu, għandna bżonn straw li ħa naqtgħuha bi mqass, mela għandna bżonn imqass ukoll, u għandna bżonn tejp biex b'hekk inwaħħlu dawn iż-żewġ biċċiet tal-istraw. Kif qegħdin taraw jiena waħħalthom fl-istess livell. Mela jekk waħda qiegħda hawn fuq, l-oħra wkoll qiegħda hawn fuq. Kemm jista' jkun nagħmluhom l-istess għoli tajjeb. U jkollna bżonn ukoll xi spag. Issa iktar kemm is-spaga tkun twila, iktar aħjar. Issa nispjegalkom għalfejn. Ovvjament araw illi intom tlaħqu tridu tagħmluha daqsxejn it-tul tagħkom ukoll fl-istess ħin. Imma iktar kemm tkun twila iktar l-effett ħa joħroġ u apparti hekk għandna bżonn jew żibġiet, xi żewġ żibġiet, jew żewġ skorfini, jew żewġ buttuni li tridu l-importanti Ekku, l-importanti huwa illi aħna nistgħu norbtu l-ispaga ma' din iż-żibġa kif qed intaraw jiena diġà lestejt naħa minnhom. Kull ma għamilt huwa illi għaddejt l-ispaga ġo żibġa u għamilt toqda biex bekk jiena inkun nista' norbotha. Wara li nlesti l-ewwel naħa, sewwa, jiena ħa naqbad it-tarf l-ieħor tal-ispaga. U qabel ma waħħal iż-żibġa l-oħra irrid nagħmel biċċa xogħol. għax jekk indaħħal l-iżibġa l-ewwel ma nkunx tista' tgħaddi l-isfaga. U li ħa nagħmel huwa dan, ħa nerġa' ndawwar fuq wara tar-rocket tiegħi u minn isfel, minn isfel l-importanti, ħa ndaħħal l-ispaga. U waraw, ħarġet minn naħa ta' fuq. Jiena din ħa nerġa' ngħaddija minn l-oħra. Ħa nagħmel isu ċirku. Issa di darba minn fuq għal isfel u ħa niġbed l-isfel. Tajjeb, u hekk għaddejta, araw, għaddejta minn isfel għal fuq. U ġiħek ħatkun tista titċaqlaq. Issa biex jiena din l-ispaga ma toħroġlix bħalma milt ma tarf minnhom l-estejt iż-żibġa ma tarf tal-ispaga, ħa nagħmel l-istess mat-tarf l-ieħor u hekk jiena għalhekk għandi bżonn żewġ żibġiet. Jiena ħandaħħal l-ispaga maż-żibġa u ħa nagħmel għoqda sempliċi kemm din ma tkunx tista' tgħaddili minn ġo l-istraw għax inkella l-ispaga tkun tista' tgħaddili. Hekk peress li jiena għandi ż-żibġa il Is-sbaga issa ma tistax toħroġ qed iżżomm minħabba li hemm iż-żewġ żibġiet fit-tarf u b'hekk aħna għamilna din l-attività tal-istem. Tixtruhom daqsxejn kif taħdem din, tajjeb? Mela ħa ndendilha daqsxejn in-naħa ta' fuq. U min ħa jorina, Audrey, en ħa turina l-ewwel kif ħa taħdem din? Iva. Mela. Għandendi lilek m'hawnhekk, Adrian, jiena. Urina daqsxejn, ersaq ftit lura ħalli jkunu jistgħu jarawk. Nbin wieqfa, orjilna daqsxejn kif ħa nagħmlu, tjomx darek ħalli jkunu jistgħu jaraw. Mela, u ħa niġbdu iż-żewġ flimkien irridu niġbduhom. Mela ħa naqbdu żibġa u żibġa fiż-żewġ idejn u ħa niftħu jdejna u b'hekk ħa naraw ir-rocket tiela'. Meta Adrienne titlaq idejha, ir-rocket ħa jerġa' jinżel. Mela nistgħu ntellgħu u nniżlu. Mela hawnhekk. Forsi jiena ma dendiltiex daqshekk tajjeb, intom forsi sibu post aħjar fejn iddendluha. Erġa' Adrienne, erġa' tella' u jerġa' jinżel. Tajjeb. U kif għedtilkom tistgħu tagħmlu rockets bħal ma minna aħna bħal tal-ktieb, pero jien għamilt ukoll robot u Ġulja Lin issa ħatorina ir-robot illi hemm l-istess ħaġa. U hekk, hemmhekk L-ispak huwa iqsar did-darba allura ma jistax jitla' wisq ir-rocket, però r-robot peress li għażiltlu spaga itwal jista' jitla' distanza itwal għalhekk għedtilkom illi idealment l-ispaga tkun twila naqra mhux ħażin. Tajjeb? U dan jiena r-robot għamiltu bl-istess mod. Għaddejt l-ispaga isfel biex norikom u għal xi ħaġa differenti. Hawnhekk waħħalt żibġa, hawnhekk waħħalt din. Però l-istess mod, biċċtejn straw ta' bejn wieħed u wieħed erba' ċentimetri. Tajjeb? U b'hekk tkunu tistgħu tagħmlu din l-attività intom ukoll. Tajjeb? U hekk ġejna fit-tmiem ta' storja oħra, nispera li ħadtu gost, nispera li tippruvaw tagħmlu jew xi rocket jew xi robot, Tajjeb, u hekk tagħmlu attività tal-iSTEM intom ukoll. Nistidintkom terġgħu tkunu magħna għal storja oħra. Infakkarkom li dawn l-istejjer huma miġjuba lilkom mill-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Turiżmu. Nerġgħu inkunu magħkom darb'oħra u kif nagħlqu dejjem,